Gouloù da sklêrijennañ ar broadoù. Pouer natuzez Nobis. Ur bugel zo ganet dimp. Ur mab zo bet roet dimp. Setu penaos e kan liderezh Nedeleg kevrin ar verb. ar gomz en em red den evit hor silvidigezh hag a-hed ar c'hantvedoù gant darvoud ginivelezh ar salver ez eo bet estlammet kalonoù an dud ha sklêrijennet ar broadoù ganti eo bet kelaouet eo bet goulaouet Breizh ivez ha kêraet e istor Ar re gozh a gont c'hoazh penaos er vro-mañ gwechall, e-doug nozvezh Nedeleg, e lugerne an hentoù kleuz gant gouleier leternioù ar c'hedourion o vont war-zu an ilizoù evit oferenn ar pellgent hag o tistreiñ e-kreiz an noz ha kement-se dindan ar seizh avel. Seurt Breizh kristen zo aet diwar-wel. Kalz ne ouzon ken zoken ez eus bet anezhi. Hogen e kalonoù ar faezhidi e par bepred an hevelep gouloù o trec'hiñ war deñvalijennoù hon amzer. En deizioù santel-mañ, e chapelig Lannann ar Vouster, e lakaimp da sevel a galon ganeoc'h hor meuleudi d'ar Salver. E tiegezh Santez Anna, dindan mantell Santez Anna, hon eus ar bri, evit gwir, da estlammiñ a-grenn dost da hini welez Jezuz. Ha ni holl, pe e vefemp er Vreuriezh, pe er Genunaniezh, pe c'hwi ar vignoned ouzh hon gronnañ, hon eus ivez ar gefridi da zougen testeni da zonedigezh ar Salver, gouloù da sklêrijennañ ar broadoù evel ma lennere Aviel Lukaz daou daou ha tregont. Er bloavezioù diwezhañ-mañ eo aet kalzig war-raok chanter Lanana. Ar savadurioù rivinet tro-dro d'ar chapel zo bet ratreet ha goloet. Trugarez evit ho skoazell d'hoc'h holl. Koulskoude e chom pep tra da aozañ evit ma vefe tu d'ho annezañ ha degas dre-se ur sked nevez d'hon abostolerezh. Ar chapel a vez gweladennet alies a-walc'h ha souezhet eo an dud a zeu d'he dizoleiñ. Enni en em gav bemdez ar Vreuriezh hag e laka da sevel, e brezhoneg, meuleudi hag aspedenn an Iliz mouezh Breizh e kan ar pobloù derc'hanet gant ar Spered Santel. Evel ur flammennig e-kreiz an noz e talc'h eta Breuriezh ar Vouster diwar briz lies a-berzh ha liesstriv a gantreudigezh er borentez gant ar bedenn hag al labour deiz-ha-deiz e ro korf da aerbar lannana trugarez da genderc'hel d'e skorañ an emvodoù miziek a ro tu d'an tiegezh ledan d'en em strollañ izili ar vreuriezh re ar genunaniezh ha mignoned prantadoù stummañ lodennañ lidañ evit kas war-raok hor galvidigezh voutin a-drugarez d'an emgavioù reoliek-se e c'hoarvez ivez gant tud nevez ober anaoudegezh gant Lanana ha kaout un tañva eus hor galvidigezh. Ur pennadig a-raok Pask ez eo bet gweladennet hor chapel gant troveni Santez Anna a dremene dre ar Vouster en hent war-zu iliz Roudoualleg. Fromus eo bet degemer eilenn delwenn Kerranna bet douget betek ur chapel gant ur rederig stlejet gant ur marc'h ha d'e heul pirc'hirined an Droveni. Ennañ diwezhañ-mañ eo bet brav ha bourrus miz Santez Anna gant an oferenn lidet gant an tad Jean-Yves Le Saux, Elan Anna. Hag evit klozañ ez omp aet betek Plonevez-Moedeg e Bro-Dreger, ar vro hon eus bet da zougen en hor pedenn a-hed ar bloavezh tremenet. Anaoudegezh Broioù Breizh zo anezhi un hent dibar evit dizoleiñ an istor, ar sen, ar glad liesstumm ha neuze mont gant lid-meur ar c'hevyun deraouet gant ar pantekost kenderc'hel a reomp da skignañ kartenn ar broioù engwerzh pemzek euro el an ana a zo evel ur prenestr digor evit dizoleiñ breizh wirion en tu all d'an dispennadur amezel da lâret eo an departamantoù. A-drugarez Doue e kendalc'homp gant hol labourioù diseurt war al liderezh, meulganoù liderezh hon eurioù, liturgia orarum, gweler ar Sent hag all. Gant al load e c'heller kaout ditouroù a-zivout an obererezhioù-se ha prenañ ar Bibl en linenn al levrioù oferenn hag all. Ha war ar c'henrouedadoù kevredigezhel, en un doare gougelek c'hoazh, e tougomp testeni eus kariz tiegezh Santez Anna. Al labourioù hag obererezhioù diseurt-se zo anezho kement a c'houleier o lugerni e-kreiz an noz evit mont davet an arloz. Neuze, mignoned vat, a-gevret ganimp, enaouit ho leternioù, hag it gant gwenodennoù, gant ar gwenodennoù, en arbenn d'ar Salver ganet evidomp. Boulc'homp hentoù e-kreiz an noz. Lumière pour éclairer les nations.